Yeah, leni omiyo wakalo nam ruoth leni omiyo wakalo nam pi ogingore leni omiyo wakalo nam leni em- aluongo wuoni ngima leni omiyo wakalo nam ratego leni omiyo wakalo nam pi ogingre leni omiyo wakalo nam

Mayie wuoni ngima lerni omiyo wayudo warruok lerni omiyo wakalo nam piyo gi ngre lerni omiyo wakalo nam lerni omiyo Amako ich nyathina maduong', kamako ich nyathina maduong', amako ich nyathina maduong' gi higa apar gauchiel. Uh, kamako ich nyathina maduong' to natedo, natedo kapod an nyathi. Sama natedo kapod an nyathi kadonjo e keny, to kaka jachien ok oyie gi gik mabecho mondo otimre, nok arumo maber. Oh, katedo kamano to aneno lwenje e keny ma wasigu ogore koda kabisa kabisa. ma lweny ohinga, ma dakna okethore. Nanyalo dhi to aluoko ne ji, nanyalo dhi to amuono udi ka oyudo kama imuone e taon ka. Ee jamak lweti ji, bi mak lweta jamak lweti ji.

Ne jogo maneno kamoro moro montie, daher rwako chenro ne kama en Loz TV. Loz TV Show en chenro mochaknu kendo kitayonu gi DJ maru muhero DJ Loz The Street King. Loz TV Show en chenro ma tayo ma kelonu jowende mopogore opogore, jogo ma comedian kendo pastors kata jogo matiyo ne Nyasaye e yorno mar pako. Ka kawuono ka to wan e dala mar Manyata mondo omi watude gi nyaminwa matiyo ne Nyasaye e yorno mar pako kendo gwedho chunje kendo wende ne mit, nyalo golo ng'ato kamoro machak chop ng'ato kamoro. Kendo ka ang' osetieko, inyalo kata dhi e YouTube channel mare mondo mi iwinje wende ne kaka mit mondo i-subscribe imiye support. Kata namba mare be wabiro keto kanyo mondo mi ng'ata ng'ata ma ofil ni nyalo gwedhe bende nyalo gwedhe kotenore gi gimoro amora ma en go. Achiel kachiel ok ada wuoyo mang'eny kendo ada miye thuolo mondo mi ofulnwa nyinge mapiyo piyo. Uh, nyaminwa karibu. Erokamano.
Nyingena en Pamela Okome. An jaluo gospel. Ahero Nyasaye. Awero wende mag luo kendo awinjo ka teko mar Nyasaye opong'a e wachno. Erokamano. Inyalo kata wer sani. Kabisa.
Erokamano.
Achiel kachiel kendo wan gi minwa mane bathe ka ma mondo wembo fulnwa nyinge mondo wadhi kanyakla. Iwacho ni ji ariyo kochako ng'wech nyaka bed ni gisewinjore. Minwa machiegni. Agone Nyasaye erokamano kuom walo ei odhiambo mondo warom. An iluonga ni Prisca Atieno Okome, an min Pamela Okome. En nyathina mar adek. Wendno, wer nochako kapod atin kendo Nyasaye nomiya talanta mar wer mochwego nyaka kawuono. Oseting'e malo kendo osewer kuonde mang'eny. Nyasaye mondo ogwedhu. Oh, erokamano.
Ah, adhiro owadwa mabende ni e toka ka, mago achiel kuom jogo motene Iwacho ni kama ji ariyo ochokore kata ji adek obede Nyasaye nitie. To en achiel kuom, bodhe en e the first artist mokwongo biro gi min gi kata gowetene ma giwer godo. Ago erokamano maduong' sana. Ji mang'eny biro abira kendgi lakini pod onge rach. Wami owadwa ni thuolo. Owadwa karibu. Asante.
Iluonga ni Polycarp Ochieng'. Ahero Yesu. Eeh ahero Yesu, awer ne Nyasaye. Kamano. Erokamano.
Aduog ir nyaminwa mapiyo piyo mondo embe ofulnwa nyinge. Karibu mam. Iluonga ni Mary Adhiambo. Ahero Yesu. Ajawer. Okay, erokamano. Uh, nyaminwa ni en achiel kuom uh, uh, Luo gospel artist in Nyanza kendo gitimo maber sana. Ka koro Lost TV show sama hosti to pile pile watimo sana sana gimiluongo ni introduction e yorno mar wer apart from nying nitie introduction mitimonwa kaluwore gi gimitimo matiende ni ka in comedian to nyaka igonwa komedi to ka in jawer to nyaka ichwadnwa mana wer mi miwerono koro ne jogo makia Pamela Kome we onyisu ni an ng'ama kama to an ema wero wer ma kama

Mm. Oh, okay, erokamano.
Nyaminwa duondi mit sana kendo iwero wende majiwo chuny. Oh, to oh, joneno marwa gombo neno kata gombo winjo ni to iwacho ni ine michung'e kedo ilonwa lweny. To mondo mi iwer wende mag gospel mokwongo inyalo nyisowa ni to Fweny mane mane ineno kotenore gi wendni? Nikech iwacho ni chako wer kija Nyalasari to niwero mana wende moko mag ta ta ta lakini koro ma iwero wer gospel kendo man gi teko iye kendo nitie words moko miwacho kanyo machal ka gima bende isekale. Koro achiel kachiel agombo mondo amiye thuolo mondo ipimona ni to ngimani kapok nidonjo e wer to obedo nade to mondo omiyo koro idonj e wer makoro iwer to osechalo nade? Ang'o gang'o misekalo e ngimane mondo mi chop ni koro ichopo kama ma koro inyalo tiyo ne Nyasaye kendo piny mangima nyalo winji. Nitie ji mang'eny mawer to kendo ji nitie kaka okawo ni jomoko donjo mana e wer nikech biashara mondo oyud pesa. Mokwongo kapok wadhi mbele, ohala mane mitimo kata biashara mane miloko kata tich mane mitimo kopogore gi wer? Uh, auso lewni. Mm -hmm. An jamtumba. Mano e ohala matimo. Mano ohala mitimo.
Okay, uh, uh, Pamela Kome, adwaro mondo imiwa nindi matin kotenore gi maisha mani kale chien nikech iwacho ni in e jabaro nam. Matiende nitie kaka ne Nyasaye chien kacha no maybe nobaro nam ma ler oduogo yudore kama ler ne onge. Inyalo timonwa nendi nikech nendi nyalo jiwo ng'at moro machielo manene kamoro mane geno noserumone. No to kowinjo nendi to nyalo wacho ni kare ka ng'ane nyalo kale ma machop kama kama kare kata makale ni amba biro kale koro tam en mari nyaka sama ang' itieki an mana kodu ka achiel kachiel arwaki mang'eny Ohago erokamano kaka nasewacho chien ni wer achako kapod atin wer nachako kapod atin kabisa Adongo kawer kamano mabedo ng'ama opogo ber gi rach. To naneno ka Nyasaye ne tiyo koda nikech nanyalo wer ka wer ofwenyorena through nindo, anyalo wer kabet abeta taloso wer kenda, awer kagolo wer e Muma. E ngimana gi odwa gi dalawa wachandore. wachandore ahinya kabisa. E kadongo tayudo ka minwa chandore, babwa ne ng'ama tiyo maber, ne en injinia. Kogik eh, higa mar prochiko gariyo to ka nyathi maluwa tin to tich noketho ne ne wuonwa. Ka tich okethre ne baba, koro nwadong' ka wathiso kamano to mama ema okawo ting'wa. Koro wachandore gi mama e ngimawa, mama chandre kodwa kotiyo ne ji. Waneno anena lwenje ma mama kale kamano kamano ka wadongo gi lwenjego. Ago ne Nyasaye erokamano nikech kata nobedo ni mago timore to Nyasaye ema kalo gi ji lwenje. Nokalo gi mamwa lwenje kendo wuonwa ne ok ti to Ruoth ne ok oyie ni wanind kech. Be ne ok oyie ni mondo mamwa okwechi. nonyalo tiyo ne ji to oyudo monyalo kele mesa to wachamo. Wadongo e bwo chandruok ma somba ok odhi maber. Chandruok nomiyo ne minwa sumowa wadak gi ji. Wadak gi ji kamano kamano makalo e chandruok kadak gi ji ka onge ber maneno nikech kata skul mama ne ok nyal chulo. Waduogo ma ochuno ni mondo skunda orem gi kanyo. Oh, ka skund orem gi kanyo to abet abet abeta e ot wantiere e ot gi mama mani somo nyaka klas adi mani we skul nyaka klas aboro
ngima wadhi adhiya kamano kamano adak gi mama ma uh, mako ich nyathina maduong kamako ich nyathina maduong amako ich nyathina maduong gi higa apar gauchiel uh, kamako ich nyathina maduong' To natedo, natedo kapod an nyathi. Sama natedo kapod an nyathi kadonjo e keny, to kaka jachien ok oyie gi gik mabecho mondo otimre, nok arumo maber. Katedo kamano to aneno lwenje e keny. Ma wasigu ogore koda kabisa kabisa, ma lweny oinga, ma dakna okethore. Ka dakna okethore, aduogo e od mama, abet gi chuny malit kabisa makier maweyo yie. Kakier maweyo yie madok e piny ma jodolo ochako ywaga, ji lemona nikech anya timo dongo e warruok. Anya timo dongo Ka jodolo mag Nyasaye e ma dongo e nyimgi. Koro ka jachien nogola oko mar yie ka aneno lweny mohinga ma kata ma a ma ne aneno ni ne pok oneno, to nochuna mondo awe lemo. Ka awe lemo, Nyasaye e ma ok we joge, Nyasaye e ma nyalo mako lwet ng'ato, Nyasaye e ma nyalo ywe pi wang' ng'ato, nochako omako lweta kendo mochako odwoka e yie, ma aduogo, ma adonjo e wach Nyasaye. Bang'e no kadonjo e wach Nyasaye to Nyasaye no noketa madhi aromo gi dichuo madak godo sani Moris ma Nyasaye omiya dichuo ma chunye chal gi chunya. Nyasaye omiya dichuo momiya kwe. Nyasaye omiya dichuo morita morito oda. Nyasaye omiya dichuo mwagenorego gi lala. Koro bang'e no ka wabet piny gi Polycarp gi Penina mwawer godo mineno ka wantiere godo e picha ji adek go. To ayudo ka Polycarp ochandore kokalo e lweny mar kich. Odongo nyathi kich e dalagi to Penina be ochandore dhako modongo e kich. To anyise ni anyisogi ni wan jok moneno lwenje. Aneno lweny ka kenyna nok obet maber e chakruok. Po Penina oneno lweny kokalo kuom. kich mano chandore go the same to Polycarp ochandore e wach kich to wabet piny to wawacho ni mondo walos wer wer mana kuongo golo mokuongo tik tik ower ni ine nyasaye ine miduong ruoth jamak lweti ji mm -hmm.

Bimak lueta, eh, bimak lueta, jamak lueti ji, bimak lueta. Amen, amen, amen. Mhm, Ne pod idhi mbele tang'adi ni werno werno matin. Erokamano.
Koro kane ochopo, kane aseneno lwenje mang'eny go, tawacho ni Ruoth kara in emiduong' e ngima ng'ato, nikech naneno ng'wono. Nyasaye e maduong'. Naneno kotimona ng'wono kokalo kuom lweny ma nogola e yie modwoka e yie. Koro nagone erokamano kokalo kuom wer mari ne miduong' Nyasaye. Achako awer ni Ruoth, in jamak lwet ji. Nyasaye manyalo mako lwet ng'ato Kata kikwamo, onyalo mako lweti kata ka ji oweyi. Onyalo mako lweti kata kidong' kendi. Onyalo mako lweti kata ka nitie lweny mantiere e nyimi maduong' moloyo. To naneno Ruoth ka Ruoth notimona mano. Koro nochuna mondo agol wer mar jamak lwet ji. Kanyo e kama jamak lwet ji okalogo. Ka wabet. Ka wadhi kamano kamano to wagolo wer mari ne mi chung' e kedo lona lweny. Koro lwenje ne ng'eny e nyimwa ji adek. Lweny mar kich, lweny mar dhier, lweny mar keny mokethore. Koro nawacho ni Ruoth, inyalo chung' ne ng'ato e kedo ka ng'ato okwamo. Mano e mokalo kuom wechego te. Amen.
Ok, nitie penjo mok anyal koso mok anyal penji nikech kok apenji to kata jogo manenowa igi nyalo wang' koda Uh, penjo mapenji niya, ne wacho ni imako ich ki ja higni apar gochiko apar gauchiel ok dichuo mano kawi mano idonje kind keny kapod itin ni ema nomiyi ich koso ich nowuok kuom ng'ano machielo dichuo mana dakgo ema nomiyi ich mano miyi ich ka osekawi koso kapodi kapod an e od mama kapod e od mama makoro ich ema nomiyo koro chuni mondo idhi tedi eh, na long story
amane mwadwa winjo gima notimore mano matin ne mwadwa winjo inyalo highlight eh? mondo wang'e mana ni to iche mano bodhe ing'ene konchiel mm, en gima lit sana ka janyuol nyalo puonjo nyathi kata kothagore gi nyathi kato gima nyathi nyalo kelo ne ot en mana nyathi opuonjo nyathi to nyathi ochako kelo nyathi en gima lit sana. Koro wadwa ng'e mana ni to ne ich ema nomiyo bwana ni jonyuol seche moko noride mano miyo koro kawi kuso ne eh, mano to koro nuwinjore njo ni koro we waseyudo nyathi we wadhi wadagi erokamano bang' kane ase mako ich nanyuolo nyathi manyako Stacy Achieng uh, kanyuolo nyathina noendo abet godo e od mama Nyathi nok luonga ni mama noluongo mama kech eh, babwa ne neno nati nok ogomb ni nyathi oluonga ni mama koro nyathina ni ne dongo kong'e ni mamwa e min gi babwa e babagi and eh, ka nyathi oromo gimoro higa achiel gi nus malawo higa ariyo to mm, an ania gi yawuoyi koro wetena nogo matek ne gidwa ni mondo adog e skul. Mm -hmm. Sama ne gidwa nadog e skul, owadwa maluwo kwiny. Koro ne ok winjruok ne onge kinda kode maber nikech noneno ni akuodo wi mama katin. No, no, no, no, no, wasikwa gwandore kaeto ne wan joma luwore. Koro gini notimore ma chieng' moro lweny owuok ka mama onge mama nie safari mm -hmm. e, ka lweny owuok ka mama nie safari noneno ka ng'ama ne achwanyora godo cha ema pod alworago mm. koro noneno ka gini ne inye koro nowacho ni ah, kara aneno kok in nyathi ok idwa somo in ng'ama koro nyalo rito ode koro nochwada mm-hmm. nochwada nochwada mok berber chwada moriemba gotieno saa abich madhi auchiel mm. gola monyisa ni dhi idhi dagi ng'ano mm. koro abe nikech naonge yo moro amora osechwada oseriemba gi nyathina osedirna gige na oko mama onge babwa onge babwa nitie dala nochuna kawo gika kanyo mano kelo na dhi tedo but no kaikora ni dhi tedo to bwana chano pokea ni nade eh no no pokea mhm mm -hmm. yeah.
erokamano rwaka rwaka Okay, minwa iwinjo gima notimore ne nyathini. Sama ne nyathini obiro gi ich to nithagori kipuonje, ni feel nade kaka janyuol?
Ago ni Nyasaye erokamano. Kane apo ka ni koro Nyasaye omiya ich, to noyudo ga kane wan gi mamana monyuola, to ne ng'isa ni ka nyathi ochwanyore kuomi, to Kik idhawne, nikech kidhawne to onyalo paro paro marach motim gima rach mokelne tho kata gi iyeno to idong' gi tura. Nikech ich mokwongo en gimoro kaka accident, inyalo wuoyo kode kaka nyathini ok otimore maber to kik ichak itim kendo. Adier nahere kata nobedo ni en gi iyeno nikech en e- noyudo ka en nyathi ma nyaka achiel oda. Ne en ana nyaka achiel kaka en no. Adhi anyuolo mana nyako mogik kuom yawuoyi abich. Ne en nyako kende. Koro kata nobedo ni wadgino ne gichachnigo moring ma ogole gotieno kamano, natemo ka naduogo mondo agole mondo oduog e ot nikech ng'ama notedoneno ne ok ropo hero. To nodwoka ni, 'Mama, ang'eyo ni ing'iyo ni ng'ani thagore, to abende naa e thagruok. We aweya Nyasaye osepangona. To nanyise ni gima minu okweri onego bed ni iwinjo. An mama ka nokwera naneno chandruok bedo ni natwera kodu to in bende ok agomb ni mondo idhi ithagri. Adier na adok chien maweyo ka nyathi nosenyisa ni mano e mpango ma Nyasaye omiye. Namakogi gi lweta nyaka gi chworeno nanyalo timo gimoro amora. Natemo ka dhano, to dak ne jachien odonje. Ne ok nyalre, ne ok nyalre, ne ok nyalre. Ma chieng' mane koro gini timore noyudo ka an dala, ogochina sa apar gariyo okinyi, magochone wuoyi maduong' ni ring idhi oda kinyi. Aneno ka awinjo ka wach moro nitie ka jirende gocho, ring ane. Kanodhi to kochopo tong'isa ni mama, Ochopo odiochieng' mogik isetemo ka wagolo nyathini tidwoko igolo tidwoko to kawuono ni kochako odok to ok en nyathiwa. Agole tagole chuth. Ka nyathi no ne odhi ma wadgi nogole nobiro e oda. Abet kode higni ang'wen kodak ma kata ng'ama osiepne onge komako ira higa mar abich to koro nano oromo gi bwana moro ni jakindu to giwinjore ok giwinjore osiep chode to giwinjore ni gidak. Akone ni kaka Nyasaye opango en ema mondo otimni, lakini ato ka agomb ni idhi itedo nikech gima ineno itedo mbele. To kone ok obi dak kamano, kaluwore ni ibiro luonge ni ochot modak kende. Mane kaka nodhi. Mm-hmm. To
oh, uh, okay. Mm, wan gi nyithindo masana madhi ka tedo to kale kend Akalo e lwenje mag kend sana kapod tindo. In kaka minwa maduong' ma bende nyathini achiel kuom jogo mane okale shida aina no, message mane ma in go kuom nyiri madhi ka tedo ka tindo kata nyiri mayudo ich e ute mine gi kapod gitindo ka sa pok oromo?
Message ma an go kaluwore gi gima naneno kuom nyathina maduong' ma nyako, naneno ka mondo abed gi puonj kanyiso nyathi ma nyako ni Kapo ni Nyasaye omiyi ni disom to som. Mm. To ka opo ni somo tami miyudo chuori, ka Nyasaye oloso ni ni nyalo dak tidagi to kotamore to kaka Nyasaye pango. Koro anyiso nyithindo manyiri ni kapok idhi tedo to ka janyuol okweri ni ka to kata idhiye to kaneno ka ber to mondo iwinji. To kineno kotame tikoni Nyasaye kaka berni e kaka itim nikech an dhano ok anyal loso to Nyasaye manyalo loso. Koro apuonjo nyithindwa manyiri masani ni kaka Nyasaye pangoni ok ing'eyo lakini ka janyuol okweri to onego iwinji nikech mbele nyalo bedo marach. Mm. Mane wach ma. Okay, to wang'e maber ni konchiel nyathi manyako kokelo ni report ni chuora thaga to ok eh, jonyuol kata bed mana nyari ema chendo lakini dakie. Iparo ni dhaw mano wuok e kind eh, nyathini gi jaode ng'ama ne rach koso nyathini ema rach koso jaode ema ne rach? Ok adhi wuoyoni, nyathini nodak e ngima matek, ok ne en bura dichiel kata wach dichiel. Ne en gima sa matin obiro, mowetene be donje, ma chieng' moro achiel oyudo komanyuru to gichako dhawo, ne gidak mwalo koyango ka. Ma nyathi oringo mowe nyathi e ot komanyuru moringo obiro oda. Ka nobiro, chwore nogo oluwe. Koluwe to ok noluora kaka mama. Noneno mana ka gima ok an mamagi. Chako mana weche maricho richo. Koro nyithigi ma chwogi ne dwa nogoye to anyisogi ni hapana, kik umule. Kik ayud ng'ama odonjore gi jaod Akinyi. Mano e kaka ngima chal. Natemo puonjo nyathina ni nyathina kata tek, dog adoga idagi. Odok kamano monyuolo nyathine mar ariyo. pod odak mana e chandruok, an ema an ema ang'eyo kaka gichiemo, ang'eyo kaka gidak. Kochako dok obedo obedo chako nyuolo ich mar adek, pod otama. Koro giko to nang'ise ni nyathina chandri achanda. An ok amor ni nyathi oa odhi otangni odhi otangni. To kaka ber ne Nyasaye kaka otimre. Ma an apuonjoga nyithindo manyiri ni Ok anyal support nyathi ni ng'ane ne rach, ng'ane ne ber. To mare to notamo wang'a nikech natemo kaka min nyathi mogik kama wuon nyathi owachona ni in aneno kidwa ni nyathina ni otho e jela. Aneno kidwa ni nyathina ni mondo ngimane obed marach. To adwoke ni ooyo, ok kamano. Adhi natemo mana nalosi mondo nyathi kik dang'ni. Adier notamo wang'a, to ok morna kata berna. Koro ng'ama ne kaka ne gin, adier jaodeno natemo. ka dhano ma ochop kama ginyuole nyithindo adek noinga. Koro ka naa dala mayudo ka wadgi emodhi mogole to napenje penjo achiel. Mama isebedo kibiro taduoki to sani iduogo ka. Ibiro ritori? Nonyisa ni mama biro ritora wang'ni kik idwoka. Nanyise ni gi kama awuoye kodini ok ichak idogi. Ok ichak idogi. Adier nobet kamano. Bang' higa tieko higa ang'wen e koromo gi bwanani, pok aneno chandruok, koro gin go gi higa auchiel. Mhm. Nyasaye mondo ogwel. Erokamano. Nyaminwa aduogo iri kapok aduogo ir madhe nikech um, iwacho ni sani tidak gi jaodi maber. Oh, jaodi mane yudo ni noyie kawi gi ting' mane in go koso nitie pek mane oyudo kata maybe nyath, Nyithindo mane okawigo nowacho mondo odwok uh, idwok dalau. Erokamano, pok aneno problem moro amora. Mm -hmm. By the time mane wayudore kode noyudo ka nyathina maduong' ne ja grade four. Mm -hmm. Mm. But uh, nopuonje motimo form four. Amen. Ma onego bed nodonje skul dwe mar ochiko.
Nyathina ma
mane antiere godo e tienda mane ja higa ariyo sani ja grade six. Mhm. Koro pok aneno wach marach. Ogenowa. Amen.
Amen. To ok seche moko ne yudo ka maybe nosekendo embe noweye kuso ne yudo ka en gi dhako moro bende gidago kuso nitiere gi chiege mhm. gi nyithindo. Mm. Yes. Koro in gi dhako in dhako mar ariyo. Yes. To nyieke okawi nade nikech wakawoga ni mon kawoga ni dhako mar ariyo obiro mae dichuo. Udak nade? Un sawa koso?
Elwenje to nitie to wadak adaka. E kuom ng'uono.
Amen. Amen.
Mm. Okay, nyaka ne donje wer mam to uh, inyalo kwano ni to wer osechopo kodi kanye kata ang'o gang'o ma wer osetimoni maber minyalo kwano e ngimani? Kaka sani. Gi sani gi kama wantie kawuono. Mm -hmm. uh, anyalo kwano mm -hmm. ni Ower osemiya aseng'era. Mm -hmm. Oseng'e ni an jatich Nyasaye. Amen. Kadonjo kamoro mm -hmm. e, ting'iya gi wang' mar luor nikech jatich Nyasaye odonjo. Mm -hmm. uh, gima Aseyude ahinya to onge manyalo wacho nikech sama nagolo wer kata gi sani gi kaka an ok agol wer ni mondo alok godo ohala. To agolo wer ni mondo ogwedh jowa nikech tembe ng'eny. Samoro mesej mowuok e wer nyalo yudo ng'ama nigi sida manakale to nyalo miyo obed gi yie gi geno ni kara Ruoth nyalo. to an gi yie ni Nyasaye biro timona gik gimoro amora madwaro kokalo kuom wende ma antiere godo go kata kuonde ma pod antiere e piny ruoth biro gola oko kokalo kuom yie Amen. To jaudi bende wer koso en pastor koso otimo tich mane kotenore gi yor Nyasaye koni? Uh, gi yor Nyasaye ojayalo. Ojayalo. Yes.
Men gi kanisa.
Uh, yes.
Uh, ang'o miparo? Ah uh, no. Uh, Oh, kanisa to oh, oh, in fact uh, awach nango oleme ei kanisa no okay. ok ni en mare okay. yes.
okay, to sama idhi wer bende nikech kata sani ya wer kamoro nono idhi kode kuso dhi adhi kendi gi mamau kode kata sani ne wantiere kode mo otamore mana biro ok otamore biro ne tie tich oh, amen amen okay nyaka ne donje industry ka bende nitie kata jowende mose come up mondo wachne eh, nyaminwa ni wer mamit we, we make bade kuso in wachung kenda
Uh, achung' kenda lakini ok ahinya. Antiere machiegni gi Beryl Nyakwaro Beto. Mhm. Antiere machiegni gi Moses Faulu. Mhm. Musa Faulu osiepna. Eh, but uh, pok adhi mbele ne mano mhm. kanyi ma antiere. Okay.
E, interest ka jawer mane me paro ni wer mamit ma kata kibedo piny tiwinjo ka seche moko kiwinj magigo tiwinjo ka embi nyalo winje mare moro dhiri matin. Jawer mane miparo ni wer mamit koso giduto gimori amora? Uh, wende duto mora mhm. kendo gwedha nikech gin uh, Ing'e ni wer lor gi teko. Amen. To wer en mich moa kuom Nyasaye. Mm -hmm. Koro sama winje, wer moro amora ka winje oda, most of the time ka ntiere e ot gokinyi to awinjo gospel. Mm -hmm. And uh, awinjo gi te. Mm -hmm. E, kendo agwedhora mang'eny. O, like wer moro ma ower uh, mar uh, owinjore ating'i malo Yesu owinjore. Mm -hmm. Simba nyaka mi duong'. Koro en ka awinje to awinjo ka aywayo weche moko, aywayo chandruok ma dalawa, mhm. aparo kaka ne waonge ot dala, mhm. aparo kaka minwa ne nitiere gi ot machwer, mhm. aparo kaka nwadolore ot matin nyithindo abiriyo. Koro simba inyalo mi duong' ka gimoro osetimore. Koro wende duto te gwedha, wende duto te ahero nikech gin wach Nyasaye. Mm -hmm. Tiparo ni ngima ni ng'ama inyalo gombo gogo kolabo? Anyalo chone jawer ni to kupono biro to anyalo go kode kolabo.
ok anyal yiero eh, gima nyasaye eh, gima nyasaye okele nyimi mm -hmm. kineno ka ruothe motele wachno tidonje mm -hmm. koro ahero gi te mm -hmm. kata milka omondi en osiepna mm -hmm. eh, milka omondi en osiepna kabisa kendo ohera mm -hmm. kendo kata ka adonjo kama entie kata en kodonjo kama antiere to kinyange na jaro e, achalo ne achalo ne achala jadin moleme koro ahero ahero jowendewa but uh, gi nyasayun mm, nyasayun e, nyasayun osiepna mm -hmm. osiep mama mm -hmm. e, koro osebet komiya advices moko mm -hmm. e, osebet komiya advices osebet konyisa ni kapo nono ni nitiere kama onyalo yudo maber mm -hmm. to onyalo mako lweta mm -hmm. koro gi jowa gi pok aneno gima ose odhi marach e kinda kodgi an mm. kodgi sawa mm -hmm. but uh, mwasebet godo piny kamae mm -hmm. manyalo wacho ni wago godo mbaka ni watim gima kama kama to podi pok mm-hmm. oyudore mm -hmm. okay. to aparo ni mano timre nikech pod an wendo anyalo kwandona wende wer mm -hmm. yes Ok, ne jogo maneno mano Pamela Kome kendo agombo mondo wadhi e oh, Pamela Okome kendo agombo mondo wadhi e break matin kaeto waduogo dogo mondo wadhi mbele kidogo nikech nitie mapenjo moko man go kuom madhe ma embe nyaka dwok nikech ma minwa maduong' to en gi puonj ma bende onyalo gombo miyo jogo mawer kata jogo ma madwaro advice. Koro waduogo uh, bang' dakika matin, Nyasaye mondo otelnu kapod wadhi mbele. Eruru kamano. Oh, oh, ne jogo maneno pod wadhi mbele ne wadhi kawe pi moro matin duondwa ne dwaro ing'eni wambe wan jotich Nyasaye to duol seche moko dwaro pi koro ne wadhi kawe eh, achiel moro pi moro matin mondo omi dendwa mijing'o achiel kachiel kwadhi mbele wawinjo nende nyaminwa kendo pod arwako wecheno kendo amor gi neno mawuok kuom nyaminwa kata gi puonj mawuok kuom minwa nikech gin achiel kuom gigo manyalo miyo manyalo konyo piny kaluwore gi kama piny ochope sani. Piny ochopo kama tek kendo generation masani ni osebaro mowe wach Nyasaye kendo richo sani en gimoro ma ka ng'ato otimo to ji loso ne nyaka party. Kawuono piny ochopo kama richo iloso ne nyaka party madhi. Kendo yes kendo sani kata ka, ka, ka nitie richo moko ma ka ng'ato otimo to wacho ni ah Eh, ng'ane no ah mano to tindo kendo sopo kama jakuo sani jajo jajuok ni jajuok rach jajuok be jajo jakuo ni jakuo rach but duto gin richo koro kabiro kuom minwa minwa nyathini owachone ni thagori sana kendo wachone ni ukale thagruok mondo mi ichope kamoro machal kamae to nyalo pimone mana joneno moro mani tonto achiel kuom thagruok mane kale kata achiel ariyo adek moko mani kale mondo mi chop kodgi kama chalo kama ne en mane nikech wacho ni tiyo ne ji luoko ne ji idoyo ne ji amal koso itimo ni tim ang'o ero kamano ago ne nyasaye ero kamano kadwa wuoyo kuom thagruok an athagora natedo tonge ber maneno kech katedo to bedo matin to tich orumo ne jaoda. Ka tich norumo ne, ne onge kaka wanyalo konyore nikech wadak e od apanga, dala be waonge ot, chuno ni nyaka ang' wadag e od ng'ato. Nanyalo dhi taluoko ne ji, nanyalo dhi to amuono udi ka ayudo kama imuone e taon ka. Nanyalo dhi Ka nitie osiepna moro niluonge ni min Sus, noloko mbuta. Nyasaye nomiye tich mbuta. Nanyalo wuotho gi tienda kadhi omone mor mbuta Kibos. Tating'o mo lita prariyo gi wiya, to ka ang' asombe kata kubni abich, eka idhi miya kata mana siling' prariyo nikech nating'o gi siling' abich abich. Silinga praariyoni kabirogo, En ema ang' nobed mo, nobed sabun, nobed chiemo. Natimo kamano ma Nyasaye norita kod nyithindo. Chieng' moro achiel awe nyithindagi gi babagi kadhi e piny Kapsabet adhi ridho oduma e puothe mag jolang'o. Nawe nyathinani kapod tin nawe gi jowadgi ariyogo. ka kore mane rite to wuon gi nitie. Nanyalo dhi ridho oduma kamano to ka auso mayudo pesa matin to ayudo ka akete mtoka moro ne biroga ne kinde ma mtokni matindo mane biro koni to akete to wuon gi dhi omo to gikonyorego. Abedo kamano kamano kathagora to chieng' achiel napo ka Nyasaye ma jang'wono ma jagol ji e chandruok Noyudo ka asedonjo e warruok ma limo an jaroho. Napo ka roho mar Nyasaye kane ichielo mbuta kama godhiambo to koth ne chwe to dhako moro obiro to penjo mamano ni to ei mamani di en mana e koth dhako ringo dhi obwogi ni aa mamano chandre kaka ochandreno e kang' ochiem gi nyithinde kobwok to ang' dochiem nade nikech kotiyo nae ka damiye. Nyasaye kara ne ok dwar wach ainano Napo ka Nyasaye ma jang'wono no noloko kit wacheno mhm. ma napo noyudo ka asechako limo ne ji to napo ka roho ma Nyasaye nogola kanyo kod ng'wech ma nadhi malal ma kata ot nok adhiye mhm. ma tieko gimoro jumba ariyo ka ni thum kara sechego roho nogola nyaka bindu mhm. ka nadhi abindu mabede jumba ariyo ka naduogo roho koro ogola an be ok ang'eyo kata kaka nobedo to ka naduogo To Roho nowacho e thim kanyo, joma ne nitie ma wacho ni Roho wacho ni adhi yudo jotuo ariyo. Achiel nyathi moro modhero, achiel mama mayach ma be ndalone osekalo to gin ema adhi chako kodgi. To na koro ok nang'eyo ni to nadhi chako kodgi nang'o nikech ne pok alamo ne ng'ato ang'ata. To kara ka nabiro to Roho ma Nyasaye notiyo ma nolamo ne nyathino mochango, ma dhako cha bende sechego ema nonyuole gi e oda kanyo, to ok nang'eyo kaka ne Nyasaye otimo. A kanyo ema odiochieng'no ema ne Nyasaye omiya tich mar lamo ne ji. Adak eh, gine Kaigu ka. Landi madak en mana bedeno be manyuole nyithina gi be ma pod antie nyaka kawuono. Koro kanyo chakre odiochiengno ema ne Nyasaye olona lweny ma kar nyathina yudogo wer ma lona lweny. Wendno, Lo lwenyno olo lweny kowuok kuom lamo mane Nyasaye omiya mondo omi apidhgigo. Athagora jowadwa, an athagra, ne anya kwa nanga kadhi wuoth, anya kwa wuoche kadhi wuoth, kendo ji ne nya penja ni to in, in to nokwayi karang'o? Kata kadhi dala ot manyalo ninde onge, adhi anindo od dawa, to chora to lawo nindo. Nathagra athaga kamano gi nyithinda, ma nyaka apo ka Nyasaye ma jang'wono nogola Nyaka koro sani abedo dhano, anyalo bedo gi ot dala, an gi dalana gi rangaya, anyalo bedo kaka ji, anyalo yudo kata ka an gi anya donjo ei gari ma ok ang'e ni Nyasaye, Nyasaye nomiya go kok ang'e kata ni Nyasaye omiya gari nang'o. To Nyasaye ma jang'uono ema nomiya gari kata mineno watie go ma okete pap kanyo. Koro akoni Nyasaye ni olo lweny, onyalo goli e pidh yugi, moketi kamoro kendo emomiyo ka nyathina wero wendeno to nogolowa nolonwa lweny adier emomiyo nyasaye ka nomiyo omiye wendno mondo ower to nomiye kaluwore gi chandruok mane wan go tagone nyasaye ma jang'wono erokamano to gima adwa puonjo jower kata ma adwa puonjo nyathi ni piny obiro marach nyasaye nyalo goli to obiro miyi sunga sunga biro ketho nyasaye nyalo goli to dhi miyi achaya ni koro ichaji ok ibi ng'eyo, Nyasaye nyalo mayi. To kiyudo, iyudo jadhier, iyudo ng'a chandore, iyudo ng'ama nadi, bed abeda kodgi. Kik ibed ni ijang'ayi, kik ibed ni koro kineno ng'ama chandore to ok inyal rwake. An Nyasaye ogwedha nikech tok kane osegwedhano, adak gi nyithi ji. Ayudo nyathi moro kata kathagre to aketo aketa e oda kanyo. Nadak gi nyithi ji madak gi jino, omiyo aneno olemo kendo naonge gi sunga ma ok na Apuonjo ga nyithinda ni kata kineno ka ng'ato chandre to kik iwuo kendo kata kimiyo ng'ato gimoro to kik iwachi. Mane ma nadwa napuonji jower duto ni bed ng'ama bolore bed ng'ama ong'eyo ni ng'ane kochandore to neko kony sunga kod achaya kik donjie timbe magalagala na adhi amed wenda adhi ajuoga odhi omedna adhi kia kuom jo, jo kia jojin masani gi odhi omedna tinde gimoro obiro ni Idhi to ilosoni, idhi to ka itimoni nade, ibiro donjo gimoro ma biro chuni ni igol meru kan kama. Ibiro dhi e gimoro ma ibiro po ni igol nyathini maduong'. Ibiro golo osiepni, ibiro dhi e ndara mondo igol remb ji. Kik itim. Kaw talanta matin ma Nyasaye omiyi to ikaw gi erokamano, ipidhrigo, ipidhgo nyithindi mondo Nyasaye omedi ndalo. Ero uru kamano. Eh, iwacho wach ma powerful ma chuna ni nyaka penj ni to mi adhi ija higni adi sani? An gi sani an onyuola prauchiel nono. Mhm. Koro koa gi sani pan adonjo prauchiel gi gimoro kata prabich gi wiye. Prabich gi wiye.
Eh, mano wach mafaful. Minwa, ne nyithindo ma nikech eh, mapenjo ma nyaka penji nikech ikale okang'no. Ne nyithindo ma sani ma kodhi tedo to ka tich orumo ne dichuo to we dichuo. Kata chwo ma kopo ni ti oyudo sugar mummy moro to we chiege ka thagore. Message mane ma in kodgi nikech ma gimi kale to nyathini be konchiel odwa kale. An awuon ma bet ni an gi mond yowuoyi, yowuota osekendo te gin yawuoyi abich. Tanyisogi ga ni kiyudo nyar ng'ato, kata tich orumoni, Thagri kode. To ka po ni we iyudo dhako mithagrigo ni tidhi yudo nyako machielo ni ma koro nya chamo mwanduni, an gi kora kaka janyuol takoni kidhako ma janyuol kik iwe nyathi ng'ato sandre mana kaka mari be ka sandre to litni cha. Puonje ni kik iwe nyathi dhako mikendo sandre. Nyari bende kata otedo ne jadhier gi thagra thaga mm. kata ka ne gitiyo to tich orumo gi chanda chanda nikech an tich norumo na to athagra gi wuon gi nyaka kawuono koro emomiyo an apuonjo nyithindo ma nyiri ni kata ka chori owe tich thagri athaga kode do uro tong'o timre uru nade nyasaye ong'eyo biro chako ting'o u malo nyadiriyo kendo an nyathi ma nyako ma ringo we chuore no dhier ka nyathina takone ni ok nyalre doga doga e odi mak mana ni gima nang'eyo ma kata wuora nosingo ni ng'ama go nyathini to tuone chiemo mondo nyathini odhi odong e gik magalagala ni eka ang' nochiem. Mano to kik awuondu, mano to ok dag nyathina. Ayie nyathina odhi othagre ka an go, kata thagra ni ochiem to kik odhi one masira to chwore nigo. Mano to ok nyalre. Ee, mano kende. Erokamano.
Uh, nyaminwa kaduogo iri to uh, iparo ni 20 years to come ibiro bedo ng'ama chalo nade e yuer ka? Ng'ama lich miwuoro. Ai.
Iwinjo puonj mar madhi? Yes.
Dhi mbele.
Kendo amako giga.
Mhm. Kendo atiyo kodgi. Amen.
Eh, nitiere gik mang'eny ma ka Nyasaye otimo ne ng'ato to ruoth be pimi. Mhm. Onyalo goli oko kokalo kuom wer kaka sani wawerni kaka jowende mang'eny osewer. Mhm. Ichako ting're ne jowadu kichecho. Samoro iting'ri ne lwedo mane opidhi. Iting'ori ne ng'ama nomiyi advice mondo ichop kama intie no. Amen. Kanyo to wuoye kabisa. Koro ruoth ok nyal mor. Ruoth ok nyal mor nikech Nyasaye en Nyasach ji te. Nyaka joma chandorego mago nyithi Nyasaye. nyaka ng'ama ineno kwechono mano nyathi nyasaye koro sama itimone tim marachno ruoth nyaka par wachno koro kata ineno ni isedhi maber kata ineno ni isechopo kamoro to nitie kaka inyalo lori piny koro an gima lame nyasaye ni ruoth kanyalo yienwa ma wendwa ni kiny chop kamoro to omiya chuny mar mako lwet ng'ama chielo be mondo obed kaka an mm. to miya chuny mar rwako aneno ok adwa na pakra but uh, akwanora ni chuny ma minwa osebet go antie godo mm-hmm. chuny mar rwako welo mm-hmm. chuny mar oruma mar winjo ng'ama chandore mm-hmm. chuny mar neno ng'ama ok odak maber gima an go to onge lakini awacha wacha ni ruoth mimiya matin to acham gi nyathi dhako machandore ni koro ruoth nochweya machal gi minwa to akwayo Nyasaye mane ochweya machal gi minwano ni bang' higa piero ariyo ruoth korito ngimana mm -hmm. ma ruoth oketa kamoro mm -hmm. achak amake lwet ng'ama chielo. Amen.
Amen. Amen. Amen. To album machielo biro koso mana magi matim winjo? Chunya gombo ni Nyasaye koyawna yo mm -hmm. e wende manya agolo gi tatim ne gi shooting mm -hmm. agol video mm -hmm. To be isetimo launching? Pok atimo. Itimo karang'o wabiye wamuode kek. Nyaka luongi gi teko mang'eny. Amen. Adhi pango kuomie.
Amen. Mm -hmm.
Koro oh, oh, okay, agombo penjo ni nyaminwa. Sani iparo ni kadwaro kolabo kodi be inyalo lipisha koso inyalo timona tima free kadwaro kolabo koni e eh, nyaminwa ni to in ema ichung' e kedoni ogo mamit ambe ochako wagoye kode moro iparo ni inyalo lipisha koso inyalo Tim atima kuom ng'wono. Ing'eni so oyudo ka ni jower ka bedhe jower thagore nikech gimoro moro kuom ng'wono. Mm?
Eh, gi kora taparo ni ng'wono ber. Mm -hmm.
E, nikech ng'wono Nyasaye nyalo chulo nyadinwaya. Amen.
E koro kata kapo nono ni wadu nitiere piny kaka an piny kawuono, mm -hmm. pok awuok kuom wer manyalo wacho. Okin piny.
Gol dhogno. Ah, kor ka chako ati gi dholuono ok ichako isedhi amen nitie dhano piero abich kata mia achiel ma sani oseng'e wini matiende ni ok in piny kopok ichako isedhi isekalo kama ng'ato ochake iseingo ng'ama ochako iseingo ng'ama ni piny iseingo upcoming ok in upcoming in achiel kuom jogo matimo maber kotenore gi pako nyasaye e piny mar Luo Nyanza. Mm.
Ipenjo nang'o?
ka nyalo go kodi kolabo, minyalo lipisa yako, se nyalo timo makuom ng'wono.
Kaluwore gi osiep manie kinda kodi. Amen.
Wawer ne awera Nyasaye to Ruoth chulowa. Amen. Yes.
Okay. Okay, to uh, seche moko nitie ng'at moro ma bende gombo wer to Mm, kata nitie ng'at moro mane osechako wer to kaluwore ni nok olwar e lwedo maber ne ok otimore maber to seche moko chunye pod nie wer mesej mane minyalo bedo godo kuome e mesej manyalo miye en ni chako gimoro to kitieko ok e giko mar gino Eh, Thuthni athutha. Sama nagolo jamak lwet ji, bimak lweta ka wantiere gi Poli mosiepna, to nwago yamo. Bang' go yamo nok waol, ne wachak wawuok. Sama nwawuok nwagolo wende abich mantie sanigi. To aneno ka Ruoth otimo gimoro. E, aneno ka oketo wende bedo gi teko. Koro tiende ni gimi nanichayono, Ruoth nyalo kete mobed gima lich. Koro kata ka ne ichako to ineno kok odhini maber, pok odeko. Pod nitie saa manyalo romo. Koro dhi adhiya gi giri no mbele, Ruoth nyaka yaw ma yo bed kanyo. Amen. Yes. Okay, challenges mage minyalo wacho ni inene wer ka kata misenene wer? Uh, challenges masenene wer en ni jogewa ma jo gospel ok oherore. Mm -hmm. E, jogewa ma jo gospel ok oherore. Ee, ok wa ok wamako lwetwa. E, tiende ni gimomiyo ang' nawach kamano, kata nyaka nya agol wer, pok aneno kata ng'ama openje ni to dhakoni naneno ka odwa ni mondo owuogi, to kor ka nochako, to an asegurora. We amanye mondo wawuoye kode mondo wamiye advices, cause uh, nyathi ka a piny o- okia gimoro. To the more momedo dongogo, e kaka isire mondo obed dhano mondo kawuono chop kama antiere ni. E, koro an gima akwayo jo gospel ni wamak lwetwa waherre kineno ka ng'ato ni piny like nyocha kane adhi e interview e TV to naneno ka uh, nga, uh, kijana moro nowacho ni Pamelo Kome an piny e wer bu nyalo mako lweta to nanyise ni ruoth koyiena to wadhi timo kamano. Mano TV mane?
Kala TV.
Kala TV. Yes.
Mm -hmm.
Koro aneno ni ng'ama nitiere piny onego wamake. Kowuok piny wamake mondo weche mag Nyasaye kik go yamo. Kamano. Okay, to support mane minyalo dwaro ne jogo maneni man koro wuok kodgi? Uh, support manyalo dwaro en ni uh, lweta orem kata ka nagolo wer wende mantiere sani gi Wer nya agolo through arambe. Inyo ogona arambe mondo agol wer nikech eh, jowa ong'eyo garama gimoro amora garama. Mondo igol wer ma wer wuog oko itiyo ga lot of money. Gi sani adwa ni mondo atim video, adwa ni atim launching but lweta ni piny. Koro akwayo jowinjo kowuok e pinje duto te nikech wadwa ni nying Nyasaye oting' malo mondo weche mag Nyasaye obed gi teko. Mondo ka Nyasaye nyalo yiena mayud a good Samaritan manyalo mako lweta, manyalo miya support to agol video mar Nyasaye mondo injili mar Nyasaye olandre. Erokamano.
Ok, katieko to adwaro ni mondo minwa wer mane mar nyathini ni miwinjo ka mitni kuom wende te mogoyo mane miwinjo ka toyi kaeto in imiweronwago kaeto otiko kode
Oh, wer mowero mamit yani wendene komit te Mhm.

kamano in emi chung' e kedo lona lweny ee yesu taya lona lweny amen amen inyalo miyo jogo maneni nambani eh, ng'at manyalo richi kata kokalo e yor performance ng'at manyalo dwaro mondo idhi werne kata ng'at manyalo dwaro konyi miwa nambani namba mara matiyogo en 0724 32 12 74 erokamano inyalo nwoyo 0724 32 12 74. Erokamano.
Okay, ato wer madwani kore chwadno kwa tieko. Adwani mondo iwerna wer moro muwero ni en odhi adhi ka ilona lweny ler ni no bas an mane ma koro toya kare chwadno go wadhi koro mai ken mari e ka sama ngitieki. Erokamano.
Yeah, leni omiyo wakalo nam ruoth leni omiyo wakalo nam piyo gingore leni omiyo wakalo nam leni em- aluongo wuoni ngima leni omiyo wakalo nam ratego leni omiyo wakalo nam piyo gingre leni omiyo wakalo nam

Ine ono bili ma Yesu, bili mosiepna, bili ma Yesu. Mungu wendo ni bani limoana, bili makoro, bili ma Yesu.